Шулай ук берни фәлсәфәгә бирмибез. Ләкин кызык шул, бу дөньяда булган начальниклар, алар безгә менә бу дөнья белән бәйләнгән әмерләр бирәләр. Бу дөнья белән бәйләнгән. Һәм без аларны үтибез. Үтәргә кирәкми дип әйтмим. Үтәргә кирәк, әлбәттә, чөнки килешү төзелгән. Ә менә Аллаһ Субхану ва Тәгалә әйткәндә, Аллаһның әмере бу дөнья гына түгел, ахирәт тә үз эченә ала. Димәк, әгәр дә Аллаһ кушты икән, без сами'на ва атана, я Раббым, сине ишеттек, син әмерне үтибез дип үтәргә тиешбез. Әгәр дә ул мәсьәләдә ихтилаф юк икән, без аны үтәргә тиешбез. Бер нәрсә эндәшмичә.

нәрсә дә ул аллаһка гаделлек дигәндә аллаһыдан башка илаһы юк дигән сүзләргә иман китереп аллаһка гына гыйбадәт кылырга аңа тиңдәш китермичә бу аллаһка карата гаделлек ә инде аллаһының колларына аллаһ яралткан кешеләргә карата гаделлек хайваннарга булсынмы ул ул аларның хакларын аларга бирүдә Алар хакларына хыянәт кылмау да. Хатының булсынмы, ирең булсынмы, балаң булсынмы, күршең булсынмы, хәтта белмәгән кеше булсын ул. Аның хакын без үтәргә тиешбез һәм шунарда ул гаделлек булачак. Монда милләт тә мөһим түгел, кешенең дин дә мөһим түгел. Кеше аның милләтенә дә, диненә дә карамастан, аның белән гаделле булырга тиеш. Бу беренче сыйфат. Инна Аллаһу яраму бил адли вал ихсани. Ихсанны искә төшәм, сез аны беләсез. Анта абудуллаха кәаннәкә тара. Аллаһыка аны күргән шикелле гыйбадәт кылу. Ул ихсан. Ләкин моны булдыра алмасаң, фа иннам такун тара, фа иннаху ярак. Моны булдыра алмасаң, бел шуны Аллаһ Тәгалә сине күрә. Кайда гына син булмыйсың? Шул рәвештә Гамәлеңне кыл, гыйбадәт кыл. Аллаһны күргән шикелле, я Аллаһ Тәгалә сине күрә икәнлеген онытмыйча, шуны гел секунд саен белә торып. Һәм әгәр дә без шуны истә тотсак, кардәшләрем, бөтен сүзләребез дә, гамәлләребез дә турая башлый. Вайтайдил курба, өченче сыйфат, өченче әмер Аллаһның. Нәрсә белән әмерли? якыннарыбызга, туганнарыбызга карата ярдәм итү, бүләк бирү. Бу ни өчен? Бүләк бирү, ярдәм итү туганлыкны өзүдән ерак кыла. Ягъни туганлык та Аллаһ субхана ва тәгалә алдында бик зур урын алып тора. Иң беренче бу әниең, әтиең, абыең, энең, апаң. Без алар белән иң беренче элемтәне эзмәскә тиешбез. Һәм әгәр дә без бу өч әмерне үтәсәк, саваплы булабыз. Әгәр дә үтәмәсәк, белә торып, әлбәттә, кыямәт көне Аллаһ Тәгалә анда җавап бирергә туры киләчәк. Ләкин икенче э, өч нәрсә бар. Аллаһ Тәгалә шулай безгә өч нәрсәне тыя. Шул ук аятта. Ваянха анил фахша. Аллаһ Субхану ва Тәгалә тыя, безгә харам итә. Нәрсәне? Бузыклык кылу. Ягъни гамәлдә булсынмы ул, сүздә булсынмы, бозыклы сүзләр, гамәлләр кылудан Аллаһ Тәгалә безгә нәрсә ерак булырга куша. Бу бер. Вал мункар. Мункар ул Аллаһ Субхану ва Тәгалә разый булмаган эшләрне кылу. Безнең асыл максатыбыз Аллаһ Субхану ва Тәгалә гыйбадәт кылу. Шуңа күрә кайда гына син булмыйсың, синең гамәлең һәм сүзең Аллаһ разый булган сүз булырга тиеш һәм Аллаһ разый булган гамәл булырга тиеш. Нәрсә белән бергә? Ният белән. Ниятебез Аллаһ субхану тәгалә ризалыгы булырга тиеш. Я җәннәткә эләгү, я җәһәннәмнән ерак булу. Ул шул бер ният инде. Валь баги. Валь баги, кызым, кардәшләрем, ул явызлык кылу. башка кешеләргә карата явыз булмау, аларга золымлык китермәү. Димәк, Аллаһ Тәгалә өч нәрсә безгә куша, өч нәрсәдән безне тыя. Шунда бер нәрсә кызык бар. Әгәр дә үтәп яшәсәк, бу дөньяда да файда булачак, ахирәттә дә без отабыз. Әгәр дә үтәмичә яшәсәк һәм гөнаһларны кылсак, үзебезгә дә бозыклык, золымлык китерәбез бу дөньяда һәм ахирәттә дә кыямәт көнне нишибез, кардәшләрем,